Inguva yakanaka yatotenderwa Jehovha Mwari kuti igorera nemashoko ake. Ani naani anotenda achiitwa zvakanaka, ani naani anoziva chaanoraramira, ani naani anoda kutungamirirwa nesimba rekudenga, achitenderwa naJehovha Mwari kuti ange achitererawo pane ino inguva. Kutaura isiri nhau yekuti tinoda kutaurisa stereki, asi iri nhau yekugoverana mashoko sekumanzwawo kwatinomaitawo achitaurwa nevanotaura. sokutendawo kwatinoitawo semanzwiro atakaitawo sokugamuchirwa kwatakaitawo haisi nhau hombe inguva duku duku yandingangokutorere hama neshamwari e, toda kuti tivhure tsamba yedu kubva kuna zviro 29 vhesi 1 nevhesi 2 ndo pada ungowerenga chete mashoko mashoma shoma tokurukuruwo zvishoma shoma ipapo ani nani anotenda achirangarirwawo namwari kwaari ikoko ani nani Sara Mwari, Mwari wachimuitirawo zvakanaka. Handisida kupedza nguva yenyu, asi ndinoda kuti nenguva duku iyoyo nokutendera nzeve kuti dzingoteererewo Mwari warangarire naidzodzi nzeve nokurangarirawo nairwo rutendo. Hazvisi zvekumanikidzana, asi ndezvekuonesana. Ani nani anotenda musimba raMwari achiitirwa zvakanaka anoramba achingoziva hake kuti kutongwa kuchauya. Zvirewo 29 vhesi 1. Munhu akarairwa kazhinji achiomesa mutsipa wake uchaparadzwa pakarepo kusina chingamubatsira. Ndoo zviri kutaura vhesi 1 29 yazvirewo mm, zvirewo 29 vhesi 1 munhu akarairwa kazhinji achiomesa mutsipa wake achaparadzwa pakarepo pasina chingamubatsira. Vhesi number 2 kana vakarurama wowanda vanhu vanofara ndokutaura kuita vhesi 2 asi kana munhu wakaipa achibata ushi vanhu vanogomera mwari ngavaropafadze kuverengwa kweshoko ravo ndinoti kune nzeve dzatendera kunzwa irori shoko ratapuhwawo najehovha mwari kubva mubhuku razvirevo vhesi 29 kuti munhu akarayirwa kakawanda achiomesa mutsipa wake achaparadzwa pakarepo pasina chingamubatsire ndokureva kwaita bhuku yedu iyi chinzwaka mashoko mazhinji anotaurwa panyika zvakafanana nguva yaiparidzwa irori evhangeri nevaitaura mazuva ekare tisati tavepo kana nemiwo musati mavepo ndo mataurirwo aaraingoitwa kugamuchirwa nekurambwa pane vairamba nekugamuchira asi chandinofarira chinhu one pawanhu 100 100 pakatendeuka munhu one kudenga kunofara ndakambotaura kumashure nhau haisi yekumanikidzana asi nhau ndeyekuonesana nekuti kuguma kwenyika kunofanira kuzotosvika kana shoko richinge ranzwikwa pasi rose saka shoko ramwari ngarifambe ani nani anotenda achiitwa zvakanaka inhau duku duku chete Muri kumugonera here Mwari? Muri kutsvaga zvaanoda nekuzviita here? Nokuti bhuku yangu yati, Ani nani akarairwa kazhinji achiomesa mutsipa wake achaparadzwa pasina chingamubatsire. Shoko rataurwa nevakawanda panyika, hama namatai, hama namatai, uyai munamate. Vamwe vachingoti ayewa, vamwe vanoomesa mwoyo yawo. Umwe anoti ayewa, haa, baba wangu akangofa inini ndichatofa tichingoti jesu achauya jesu haauye ndidzo pfungwa dzinoiswa muwanhu nasatani kunzwisisa kunobviswa nasatani so unobvisirwa zvomberi woigirwa zviri pafurandapa upenyu hausi wanhasi asi ndewemangwana usanyengedzwe nemaruwa auri kuona apa ruwa rinosvava rinooma asi shoko ramwari rinogara nekusingaperi mwari ndibatsirei mwari ndibatsirei hongu unogona kunyengetera kuti mwari wakubatsire asi iwe mwari wangakubatsire here iwewe iwe usingaite kuda kwawo hazviite never Ishoko rimwe chete kana uchingoti Jehovha ndinokudai, ndibatsirei, batsirika kana uchiita kuda kwaMwari, nokuti varipo vanoda kuona kubata kwaMwari ivo vasingafambi naMwari wacho. Variko vanoti no, ini ndinoda kuti Mwari anditungamirire, da kuti Mwari andiitire zvakati. Horaiti, uda kutungamirwa naMwari, chii chawamboitira Mwari? akakomborerwa anomurwa nokushorwa nokuda kwekutsungirira pazvinhu zvachona zvamwari izvi akakomborerwa anobvuma kuti ndiri mutadzi achitendeuka pamabasa ake achiita zvinoda mwari vane nhamo vane kururama kwekunyengedzera vanozviti vanonamata mwari vachifamba nenzira dzavo sakarurama hongu bhuku yangu inoti hakuna munhu asingatadzi asi hatisi kuti tadzai nekuti bhuku ndozvainoreva uchange uripi mwanakomana omunhu paachadzoka ani nani akarairwa kazhinji kunyango uri mbavha yakakura sei uri pfambi yakaita sei wakaomesa mutsipa zvakaita sei kunyango ukafunga kuti unorarama nekufunga kwako iwewe aiwaba haurarame nekuda kwako tinoraramira mwari panyika panapa tinoraramira mwari panyika panapa mwari ndiyo atinoraramira tingadai tairaramira vanhu ah taingowimbaka nevanhu Taingoimba kane wani but tinoimba namwari nekuti ndiye watinoraramira ndiye watinoraramira ndiani akachenjera akangwara atore shoko rokutenda achengete muhana make aitiwe zvakanaka najehovha mwari variko vakanzwa vakaramba vari kuchema shoko ramwari parinotaurwa tora panguva yekupedzisira nhema dzichawanda rudo rwakanzi ruchange rwotonhora vaprofita wenhema kana vachinge vauya uchawaziva sei kana iwe veshoko racho uchiriudzwa uchiomesa mutsipa uchiramba kutendeuka hama dzangu mwari anoda kunamatwa mwari anoda kunamatwa panyika kunyange ukati no mwari ndinomunamata uchinyengera inini inini newe tese tiri wanhu tinoenda pasi tichafa ndosaka ndiri kukudza kukudza hazvire kuti ndogona kutaura asi upenyu hwatinorarama chimbocherechedza kana tanyatsoona kuti upenyu hwatinorarama panyika pana vakawo hungori upenyu hunouya uchipfuura uchienda asi pane hunouya hunogara nekusingaperi vazhinji havazvitende vazhinji havazvibvume vakakomborerwa vanotendera nzeve dzavo kuti vanzwe irori shoko vakatende vakakomborerwa vanozvitendera kutowana nguva yekuteerera nhau haisi yekuti wauya kwandinonamata nhau haisi yekuti waenda kwaunonamata nhau haisi yekuti warinzwa kunani asi tora shoko rajehovha mwari uchengete mwana mako rikukubatsira Kutenda kunokubatsira iwewe kuita kuda kwaMwari kunokutungamira iwewe. Vangani vari kufa unofunga kuti vanenge vachida kufa here? Vanenge vasingade kufa. Vangani vari kurwara vari muzvipatara unofunga kuti vanenge vachida kuwachida kugara muzvipatara here? Havasi kudawo kutogara muzvipatara imomo. Asi iwe uripo ungorarama so unenge uchingoita madhiri ako uchingoti ano ini ndoita yandinoda nekuti ndini. Ndizvozvo Satani akapinda mupfungwa akatora chakawanzika akakutorera kuziwa kweremangwana unenge uchingoti no zvese zvauri kuita zvakanaka hama tinamate titendeuke tirurame pamberi pamwari titsvage zvinoda mwari ndinokurayira najehovha mwari wari kumusoro kudenga iwe wakaterera ukange wazvireurura kuna mwari kudarika kwako achakurinda nokurwira upenyu hwako ndimwari kunyange ukati jehovha mwari ndionei panguva ino ndiri kurwiswa kana kuti panguva ino jehovha pane hondo dzandoda kumborwa nadzo unenge wakangohwina asi vazhinji vanoda kuona helpa yamwari vanoda kuona rubatsiro rwamwari ivo vasina chawambomugonera so Mwari ndimwari ane tsitsi ndimwari ane rudo hapana paangabva atongoti aiwa ano iwe wandichade nezvako nekuti wanditadzira aa kana watadzira jehovha mwari dzoka utendeuke chakaipa charehwa nebhuku iri kana wakarairwa kazhinji wakainzwa iyo ivhangeri kazhinji ichitaurwa chongoti aiwa ndezvekupenga ndezvekupenga wakakukomberedza mafurenzi ako aunotamba nawo nhau dzaunombonzwawo munzeve dzako dzinoita kuti mwari akudzwe chi ndedzipi chiwo chekuti ukangobvunzwa woyo zvako kana kuti nhasi waswera uchiitei zvako ko kuperawo kwemwedzi umwe chete chawaitawo chinoita kuti mwari akudzwe chii satani satani akabata pfungwa dzevazhinji so kurarama kwatoita panyika panapa anytime unopfuura ndosaka ndi kutaura shoko iri ndinozvitenda nokuzvigamuchira kuti mangwana atogona mukandisipo ndinozvitenda nemwoyo wese hakusi kuti ndoda kufa aiwa asi ndinozvitenda kuti pamwe mwedzi uno handiupedzi gore rino handiripedzi iwewe gara wazvizivawo kuti panyika pano tiri huruwa tiri kupfuura ngatigare tangoonesana kana rufu rwichiuya kana nguva yamwari yaakatara kuti tidarike pano panyika tirege kurama pano panyika unge wakamirawo panzvimbo iri nani unge wakamirawo pakuda kwamwari variko vanoti tichanamata variko kumabhawa uko doro mupopoti ani nani anobatwa nazvo haana kuchenjera handisi kutuka vanhu asi tiri kungoonesana ndinopupura najehovha mwari wari kumusoro kudenga kupfurikidza neshoko rake ani nani anotendera nzeve dzake kunzwa shoko ramwari nekuteedza zvose zvarinoda kunyango wamwe achiti rakaoma hongu zvinorema panyika panorwadza asi mwari anototarisa anotoziva zvauri kufunga anotoziva zvauchaita usati wazviita ndiani akachenjera akangwara atore shoko achengete kunyange tikati mwari rangarirai vanoita kuda kwenyu kunyange ndikanyengetera zvazvino ndikati jehovha dziri kuhama dzandinogoerana nadzo mashoko mudzirangarire kupfurikidza nokutenda Kana uri munyengeri pashoko raMwari, kana uri munyengeri uchiti unogonera Mwari, uchifunga kuti zvauri kuita uri kugonera Mwari, ukupedza nguva kutandanisana nemhepo. Nhau yekunamata ndakataura kumashure, ngaingowe life style yako so mentena chinamato cheupenyu hwese kwete chekuda kuti uonekwe kana chekungoti no nekuti ndangonzwa shoko ranzi tinamate wongonamata nhasi nevamkwana zva zvapera zvakadaro sandipopa nenyaya ba Namata nguva dzose. Pawatotadza ungona ndakanganisa ubva wangobvuma kuti pana pandakanganisa. Ariko anoona zvakavanzika ari kumusoro kudenga. Ariko anoziwa ramangwana rako. Ariko anoziva zvauri. Ariko anoziwa zvawafunga. Mwari uyu kunyange tikamutadzira nemutowo upi anoziva zvose ndisati ndataura ari kuziva chandichataura ndisati ndichingorarapa makuseni ndichimuka zvandichatanga kuita nepandichatsika ari kuzviziva zvinouya zvandisingazive nedzimweni dzenguva zvasati andionesa anozviziva hauzive zuva rako rekupfuura ani nani akarayirwa kazhinji achiomesa mutsipa wake achaparadzwa pasina anomubatsira vakarurama wakawanda panyika vanhu vanowa nemufaro vanhu vazhinjiso dai vanhu vese vainamata jehovha mwari panyika pangadai pane mufaro wakakwana wakanaka vamwe vanongoti aiwa hatiri kumunamata aiwa mwari akanaka e unogona kuti mwari makanaka kana kuti mwari makanaka uchinzi aiwa uchingotaura kukwana kuti aiwa mwari akanaka unenge uchitaura zvokwadi ichokwadiwo ichocho mwari agara akanaka hapana paakaipa asi iwewe kana uchifamba nenzira dzakaipa kunyange ukati no ndoda kuti ndibatsirike no ndoda kuti mwari vanditungamirire kana usati waita kuda kwamwari mwari ambokunzwi satani anenge akangokutsimbirira so akangokutsimbirira so rutendo rwacho rwuripi ngarusimbiswe rutendo nokururama ngarusimbiswe rutendo nokuita kuda kwamwari ani nani akanzwa evhangeri ani nani akanzi ibva pamabasa ako akaipa achiramba achaparadzwa kana asina kutendeuka nekuti shoko rinotaurwa nevakawanda panyika ari pano ari kutaura ari pano ari kutaura handisi kutaura nhau yemakereke handisi kutaura nhau yekwaunonamatira handisi kutaura nhau Hameno yevaunonamata nawo iwewe pachako. Akakupa nzeve idzi anotoziva kuti unonzwa, akakupa meso anotoziva kuti unoona, akakupawo pfungwa idzi anotoziva kuti dzinotofunga. Hey. Eh. Tora kanguva yako yokushandisa zvawakapiwa naMwari. Unogona svika pakufa usina kushandisawo brain pfungwa idzi ngoti no satani ari kutiitisa nekuti satani akaita kunga wekusutu kana kuti hovhorosi. chakaipa pachinouya kana paunofunga kuita chinhu chakaipa unoita ngo wapfekwa zvako so nemweya chimweya anongokushandisa can you imagine varipo wakaba zvembiri wasungwa wavo majeri satani anobva akutiza wasara wega waundundu so wakushaya kuti a ah, kudai nda varipo vana dai ndakaziwa life kana uchiudzwa zvoupenyu ah, ndewakoka upenyu wacho uri kuwako handina chandinobenefita muupenyu hwako ini iwewe ndiwe uchatobenefitawo ramangwana rako rakanaka nokuti upenyu hausi wanhasi wezviripo asi unouya kunyange ukaudzwa zvekunyeperwa shoko racho rekunyeperwa unongozvitenda kunyange ukaudzwa chokwadi nemanyepo unofanira kuziva kuti ndanyeperwa nandaudzwa chokwadi ndati bhuku rangu rati ani nani akarerwa kazhinji achiramba shoko ramwari achaparadzwa pasina anomubatsira uye vakarurama kana vachiwanda panyika vanhu vachava nemufaro ndiani akachenjera akangwara aitirwe zvakanaka akomborerwa najehovha mwari ndiani akachenjera akangwara atore shoko rokutenda agare naro nguva dzose zvichemei zvivembei kunyange uchidarika uzoti mwari wako unomutadzira mwari anotonzwa ona anotoziva kuti panyika apa kapa pane zvinorwisa zvakawanda anotoziva kuti panyika apa pane zvinokanganisa zvakawanda unofunga kuti mwari aziva kuti pane miyedzo iri panyika panapa unofunga kuti mwari azive kuti panyika panofiwa unofunga kuti mwari azive zvatinoda here iye achitoziva tisati tazvikumbira ndiye ani akachenjera akangwara aite kuda kwamwari atungamirwe namwari haisi nhau yekupedza nguva uchidikitira kunyengetera jehovha mwari kuti haa mwari wavo aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa kana waita kuda kwamwari semataura ndiri kukuudza hama yangu simba ramwari kubata kwamwari ishoko rimwe chete mwari ndinokutendai Ndaswera zvakanaka iwai neni rwirai tungamirirai amen zvakakwana zvakadaro zvakakwana zvakadaro nekuti kana uchiita kuda kwamwari neye mwari ziso rake rinenge riri pauri so anenge achikutarira zvinouya zvisangaziva kuti ouya oh, achasangana nezvizvi but paachasangana neizvizvi ndichazvifambisa zvakadai usafunge zvakawanda neramangwana usafunge zvakawanda pane zvauri kuona funga nezvajehovha mwari funga nezvekugonera mwari ita kuda kwamwari mwari agozadzisa zvishuwo zvomwoyo wako ita kuda kwamwari ugoona kubata kwamwari ani nani akarayirwa akaramba shoko rajehovha mwari achaparadzwa pasina ungamubatsire Ndiani akachenjera akangwara? Paunongonzwa kunzi hama ngatinamatei, aiwa ngatinamatei kana hama variko vanoteedzera tsika nehunhu hunoitwa nevamwe vanhu ongotaiwa haa ndo zviriko mazuva ano haakupiko iwe chinamato chiriko iwe mwari ariko kudenga uko ndinokupupurira nhasi nemuromo wangu wandakapiwa naiye mwari akakupawo wako kupfurikidza neshoko rake iri ukaita kuda kwamwari uchaona kubata kwake ukamuramba ucharamba upenyu hwako iwewe uchaparadzwa najehovha mwari kunyange ukaramba shoko richataurwa nevese vanotaura ngavapfuurire mberi ive kana uchitenda ramba uchingotenda mwari waitee zvakanaka hama dzose dzinotenda musimba ramwari panyika upenyu hwepanyika unogona kupedzwa simba nokuda kwemashoko anotaurwa nevanhu panyika obva funga kuti aiwa ano chinamato chakafa ende hakuna chinonzi chinamato chinamato chiripo chokwadi nekururama chokwadi nekururama iwe namwari wako muri tunda akataura kumashure mune ukama jesu paakatifira pamuchinjikwa kutisunungura zvivi zvedu kupfurikidza neropa rake wakawa nesimba iwewe munhu kana utone mazuva ari kuona yatenda mwari kana uti une nzeve dziri kunzwa tenda mwari chinokutadzisa chii kutaura najehovha mwari iwe mwari akangofanana nevanhu vese vatinongoonawo vachingofamba muenzaniso ane kungokupa kana uchitaura najehovha mwari waita kuda kwake chinokutadzisa chii mwari ndaswera zvakanaka panyika pari bhoo nhasi ndaswera bhoo amen zvakakwana zvakadaro handisi kukudzidzisa undururani pamberi pamwari chingofila kungosunungukawo so pakutaurira jehovha mwari mwoyo ngausunungurwe kupfurikidza nokururama uyu havasi vose vanoti mwari mwari vachapinda kushewa mwari kana ndakunyepera mwari vachanditonga kupfurikidza neshoko ravo kana mashoko andiri kukudza ari ekukunyepera kuti mwari ngaanamatwe uchasangana nechokwadi Itirwai zvakanaka, hama dzose munotenda kwamuri kwose ikoko. Mwari wako rangarirei kupfukidza neshoko rawo. Ndati ndigoverane shoko iri nemi panguva inoyi, ndangotiwo ndichirava ndikati no zvakafanira kuti ndigoverane nemi, nekuti pandaravawo apa ndanzwa kuti no kana munhu akanzwa shoko raMwari kana kuti akarairwa kazhinji achiramba kuteerera shoko raMwari achaparadzwa. Nyika yanhasi vari kwavari kufamba nokuda kwavo vari kurasa nzira dzamwari hama dzangu gehena hariitirwe zviwindi harisi jeri rekuti unoti ndopika ndozobuda aye waba tina mati tinzvenge zvakaipa akakomborerwa anotsungirira pakuda kwamwari anoziva waanoraramira Mwari wakuitire nyasha. Mwari wakurangarire kwamuri ikoko. Hama dzose ndinokuongai nekukutendai. Ndinoonga simba raMwari nokukutendai imi vateereri. Haisi nhau yokutaura kuti tinzi togona kutaura asi ndeyekuti zita raJehovha Mwari rizikanwe panyika. Ani nani anotenda akomborerwe aitwe zvakanaka. Itirai zvakanaka kwamuri, tinamati tese. Ndinokutendai Mwari wari kumusoro kudenga, Jehovha, munzveri womwoyo, mutungamiri wevanhu vose vari panyika. Nzeve dzamunotendera kunzwa, novose vanotenda musimba renyu, murangarire, murwire nekwavari ikoko. Ndanamata zita nemuropa raIshe Jesu Kristu. Ndimi Mwari mutungamiriri, zununguru nomutungamiriri, murwiri. Ndimi Jehovha, makafanira kunamatwa, shoko renyu rakafanira kunzwikwa panyika. Ani nani anorinzwa nokurigamuchira, mungorangarire kupfurikidzawo neniwo muranda wako manditendera kuti ndigoverane nehama. Itirwai zvakanaka hama kwamuri ikoko, Mwari vakurangarireiwo mupfuurire mberi. Mungonzwisisawo panguva yekukanganisa kuti unova pandakutadzira Mwari, mungodzokawo panzira dzaMwari. Haisi nhau yekuti tomanikidzana kuti iwe ngatinamate aiwa inhau yekungoonesanawo so inhau yekungoonesanawo so kuti ani nani anotenda musimba ramwari abva itirowo zvakanaka mazvita zvee mwari wakurangarirei kwamuri ikoko wakuitirei zvakanaka mashoko evhangeri yamwari tikagoverana nemutuwo wakasiyana ipapo just like eh, tine gurupu redu pafacebook ipapo mwari mutungamiriri pazvose chedu kungogumirana mashoko anoita kuti mwari akudzwe amen